Americans being killed by ice Asian. You, you, you I, cannot justify that. I could justify the shooting of Pretty. Er nad yw ice yn llenwi'r penawdau gymaint bellach wrth i'r sylw'r byd droi at y perthynas rhwng America ac Iran, ar draws y wlad, mae'r frwydr dros fewnfudo a phŵer ice yn parhau i fod mor ddadleuol ag erioed. And on day one I will launch the largest deportation program of criminals in American history. We're going to get them out. We have to. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae digwyddiadau angeol o ganlyniad a gweithgareddau AIS gan gynnwys marwolaeth dinasyddion Americanaidd Renee Nicole Good ac Alex Pretti gan asiantau ffederal wedi tanio protestiadau ar ddadl am bŵer a chyfrifoldeb yr asiantaeth. Dyma Maryland, y dalaith lle dwi'n byw. Dros y mis diwethaf, mae'r ddadl am ice wedi cyrraedd yma, ac ychydig filltiroedd i lawr y ffordd maen nhw ar fin agor un o ganolfannau cadw ice mwyaf newydd America, lle bydd mewnfudwyr yn cael ei dal cyn gael ei gyrru o'r wlad. Ar hyn o bryd, aeth yw un o'r materion mwyaf dadleuol yn y gwlad. Yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn, mae'r asiantau yma naill ai'n arwyr sy'n gofodu'r gyfraith y pleidleisiodd Americanwyr drosti, neu'n rym ffederal sy'n gweithredu heb atebolrwydd ar strydoedd America. Dwi isio darganfod beth sy'n digwydd go iawn. Dwi'n mynd i glywed y ddwy ochr, dim ots pa mor anghyfforddus fydd hynny. Dwi jyst ar y ffordd i'r canolfan rwan. Um, da ni yn cefn gwlad, really. Mae'r lle eitha private. Mae'n edrych fel maen nhw wedi dewis y lle yma oherwydd bod e uh, allan yn y sticks. Aha. Is i lawr uh, y ffordd ac yn syth ar ôl trwy y gornel a gweld y canolfan ar y dde, welais i car gyda ais ar yr ochr, a wedyn eisiau trwy y gornel a mynd rownd yr ochr arall y canolfan ac oedd na car arall yna ac uh, oedd y car yn dilyn fi. Uh, dwi'n mynd i gadw ar y ffordd a, a, a cadw yn gyfreithiol a dwi wedi clywed gen

Back up away from the property. Do you understand why some people find the Proud Boys intimidating? This... They should be intimidated. Ymysg y lleisiau cryfaf sy'n cefnogi ais mae Enrique Tarrio, pennaeth y Proud Boys, grŵp gwlad garwyr asgell dde sydd wedi dod yn enwog am wrthdystiadau treisgar, gwrthdaro ar stridoedd America a'i cefnogaeth frwd i Donald Trump. Cafodd Tarrio ei arestio am losgi baner Black Lives Matter yn Washington DC ac am gario magazine i bwlledi sy'n anghyfreithlon i fewn i'r prif ddinas. Hefyd, cafodd ei ddedfrydu i garchar ar ôl ymosodiadau chweched o Ionawr ar adeilad y Capitol. Ond ar ôl i'r Arlywydd rhyddhau Enrique Tarrio, mae o wedi dychwelyd i galon gwleidyddiaeth MAGA. Cytunodd Tarrio i roi cyfweliad prin ac estynedig i mi, gan siarad yn agored am ICE, ymgyrch alltudio Trump a pham mae o'n credu bod yr asiantaeth yn hanfodol i ddyfodol America. Do you think the Proud Boys are, are redundant because Trump is basically using ICE now and they're doing, they're out on the streets doing the jobs that

Nes i sylwi bod 'na lot o densiwn rhwng y cymdogion. Having met with uh, the owners of Canada over the course of the campaign uh, last several months, uh, it, it, it's not for sale, won't be for sale.
A mae'n amlwg bod y prif weinidog newydd yn Canada ddim fan mawr o'r lywydd Americanaidd. Rwan, da ni'n gyrru tuag at wraidd y ddadl rhwng y ddau arweinydd. Canada, gwlad sy'n ystyried Enrique a'r Proud Boys yn grŵp terfysgol gwaharddedig. Mae'r ffin sy'n gwahanu'r ddwy wlad yn ymestyn dros 5,525 o filltiroedd, gyda'r rhan yma rhwng Quebec ac Efrog Newydd,

rili, bod ti'n gallu jyst gyrru am am hanner awr ac yym ma'r lle yn yn deimlo'n hollol wahanol, yy iaith wahanol ac yy pobol yn yn deimlo yn hollol wahanol am gwleidyddiaeth hefyd.
Mae'r awdurdodau ffederal yn gobeithio gweithio gyda'r heddlu ar draws Efrog Newydd, ac yn gobeithio fydd yr heddlu yn pasio ymlaen iddyn nhw unrhyw berson sydd heb ddogfennau i fod yn y wlad yn gyfreithiol. Dydy pobl yn y dref yma ddim yn gefnogol. Mae'r cymuned yn Glens Falls yn dweud bod 'na wedi bod mwy o ais yna yn ddiweddar. Heddiw mae 'na vigil i gofio Alex Pretty a gafodd ei saethu â lladd gan ais yn Minneapolis. Lean on me when you're not strong.

They need to know the difference between right and wrong.
Mae gweinyddiaeth Trump wedi ehangu pwerau ICE. Gallant nawr gadw ffoaduriaid cyfreithlon sy'n aros am visa. Mae mwy o ganolfannau ICE wedi eu cynllunio mewn gwahanol trefi a dinasoedd, ac mae mewnfudo yn parhau i hollti America. Ond i Enrique Tarrio,